Nan chum lo aw. Zeithla kan i mel ah tuizing. Na hmaika ka tha ten zong. Tha ten ko. Ah, bu he ai lo le he ka theih lo cu. Ah, si tak he ka ti. Ah. A ril eh, a chung ril na te ka ti. A ril cu ti zong kan rawn kho lo. A pit. Cu ca cun ti rawn lo bakin kan Chuah le kan chuah ning bak in kan chumh cang ko khah. A ril te kan lak nik le a pit tak ko. Cu tluk thil tha. Thau tak pei si cu cu ril mal cu. Au tu tluk thil. Cu cun sei cu kan ta hna le Thaizing kha kan ṭung la ti si le sei pakhat cu a arh le kan ṭheh le kan van tahnawl arh ti ṭhiam. Culohi cu sei le paiter ka tinak, sei sei dih tinak ka tikham minung pakul ca cu kan van tah tikah cun sawm li si ai, zun sawm li kan tah. Thaizing cu kan tlung la ti cu si lo. Ka pa nih chong i damh cio uh ti hna le cong cu a khuasak ca in i damh cio le a thau hang cu cong ahcun a thawn diahmah hna le thaithawh cu kan von ei le hawi hlan ah Midang pa tlangchung cu khin kaw mah hihi ka pu biakung pa sela ti le a armi cu a van chiah le tlangchung nangmah va sei kho ding cun a si German nangmah nih cun sei cun na phawt sei kho ding cun a si la lo nangmah cu a van ti a van hro. Kan kan khim cio dah. Ka pa nih khan amah nih ai ba khua tu kha. Kha nang kha sei le pa piar na ti maw? Aw sei le pa piar. Kha nang kha sei sei hnih na ti maw? Sei hnih. Ka ti khan chun hnih cio in a phot hna. kan cung la men ati le kan kir pa nih khan khinhok lam in kan cung ko la lo maw ati tar pawl nih khan a hrinhok lam hlah tuahthang pa lutla hin an kai ko la le kuaphi tlang ah kan chuak ko la tlang ah kan chuak phi ko Ṭhantio kha an bia eu hna hlah, ram cu kan va riak kho ti ma riak kho ti lo ma, kan riak kho la ti lo hi ram riah hi kan i rianh kho ti lo. Kan lo hriam dek seh an ti cu teh anmah hmanh nih kan tlung kho la an ti ahcun ziah kan tlinpi hna la lo, tlinpi hna a si ka ti lo kan. Kan thaw le tiah thawngpang le ca cu kan hei zun le chan ceu kan phak ah Biakinn pa nih cun Sehlang e tai ha ṭhai nau bang e kan dong hi e Kachin e Chawnaing e Dakan e Thailo ti le cun ha thawh ne ri seh kan ti kan thawh le kua pi tlang ah khan cun dinh dinh se la ti se le

A nol ah khan ka thi ne cawdang ne takan ne thei hna selaw tiah a zapi dah ha ho chan mo pro so ah hat me tha che tiah kan thei pua si te ah I thawh ne rih usih in tile kan ti thawh le thlihnok tlang in kha din dih u an ti le kan i din. Kal pah cun ohlan thlit thluahmah khawh ko cu citar an ti cun. A si re. Kan i din le mah cu ohlan theo ca ai thawh le cun ei thiang. A ha hawt ka cu an zapi nan a haw ko rawh cu. Ha. Tikhan kan i ti ding ah thawh le deh si tikhan thawh le bawi lo lu din hmun ah kan van i din hna le cuka cun Selange tai ha thai har bange kan oi hi

Ti a dongmi cu an hong tete. Mm. Yeah, shop li shop ha cu kan sing ha lo ne bantuk ka. Oh. Dan tlua ma an rakan don le. Kan in pal ti lo in an in ceu ah. An ma kan ceu ko ruma ka. Kan in pal ro lo kan ti ko ti ko. Oh. Cuticun a rak si. Cucun facang buanbuk lei nan tla le facang ṭuan ah a riak i a kalmi zatrat a lau i a kalmi zatrat kanmah zong cu kan riak ve. Kan thlacam kha kan ahṭhu dengmang le biakcin pa he kan bawmh than si le ramvai ning le tuizing zeitin cu a si hnga? Ee khabu vai tak aih tihi cu a si. A bi te ko ro hi va vai an ti le ee. Zing ka cun kal le kan lo ral ah a va kal le thang cem i An ram a rak hal hna i an tet i a vah hna lo bua. Cu non ahcun thingcang a um le cucu ngal zong saku vom zong nih tualphiah in phiah tawnnak hi a lang. Ai ka kal seh ka va kal seh ka ti. Ka kal lo ah kei thawngpang thei loin.

A ek ma ek a sin dak cun a mei te ke phiang lengmang. Zei hman si sala. Ka zei hman a kiam se ka hman ka phak khawh ding city lam cu te e kap ko dik ning. Tanga me nga ka ken ken as ko che ka. Ka hei ka la. A ba choi la ta te cha liam la. Chu liam na cun a ba tol la. Pilu hora chun khat Tun ril le a von zulh le makhi lung chak khin maw a kal hnga lung thlang khin thla kal te hnga ke ka ti le ka von zulh hnek le ngal cu si ka aw zei ti sian ve mah cu cu ti le ani Cungkaw hme ning kat li le a cung le khah biakcin pha nal sum riat ka kah khah le ka meithal puahnak te theng in thei ko law maw thei ko mah khan ka meithal puahnak tlang te liam ah khan ngal cu ril ko khah ti hor ah le rak sawm hlah. Khalkha khakhon ei lah nan rak ei cu ka ti le thai khawh cu ka ei le ka khim i zeitin san si hnga ti ka va kal tikah cun an rak hnuh le tlang chuak lak tlang cun an van tholh le thi van tla dengmang pakhat hnu nih Tiva pe tak hi ko la rawh khi. Nangmah va kal zong a hau lem he maw a si tak maw ka ti ka ti an ka. Ha. Ka sian nih thil tin la cung ko hi se cung tin si ko hi ka ti la an nih tiva cin pe an liang fa an bauh fian la tin na lakah. Laarlaang hi an tuah le a laang ti ah an bawhter. A ngal hau an ti le laang khat an tuah le ticun kehvor in an um. A laanglaang di i a pumi cu an um. A vei i a ngal hau mi ti mi i a pumi cu an um. Pu Chiam Mam hna kho, tluang zam lo hi Tarpaṭang zawhte ah si kaw ka va kal tikah cun cuka tang zawhnak cu an vun phak le kha facang nan nan ṭhula kha ka tining i nan kal ah khan cun nan nan piak ṭhula ṭha tein i riamh awk ṭha hnga maw? I riamh awk ṭha hnga lo maw? A lo neitu pa nih zeitin ṭhan i riamh? hlei ti la an nan ko hna hna seh an kal ning in kal ko hna seh a ti le a si ne kal ko ti le a riak i a kal mi zong cu an thil puan le an riah chaw cu an i tim le inn cung ding cun an i zul viar ko rua cu kannih cu kan ram ah han pen phawk deuh le thil cu timhtimh le kan mat tlung ve le biakung pa lungdon ah kannih lam pial cu si ko cuka cun kan han pha le ngalpi cu an rak heh ruit bo mm. ah, khan mah cu cu khuahlun kan um hio si ko cu An put le kan ṭual ahcun van khil. Lo i a tlungmi he, inn i rak ummi he, a khuapi te dah zoh lo in um lo cu teh. A pa nih, nan vok kan thah la. Ka pa sian he ka hluk cun, thah cun a caih le a lungeh ka thlor lan a ti maw, ka sawm ka tuk lan a ti maw, zeitin khan na ruahnak si? Hi tluk i salun kan lawmh piakmi hi khuapi te i a zei an kan lawmh piakmi hi zeitluk in thlak ka lung ai lawmh. ka lungai lawm tuk ning cun khuapi caah ka lunglawmhnak lang ve seh khuapi caah i that ve seh ka tinak si ka pa cu ti na ti an ṭha ko lumehsawr na ti an kan phit la ka ti chawk tuk na ti le kan phit la ka ti le cuti na ti ahcun kan awnh ko ha that hna seh kan vok sum nga cu an van thah si te khan ramkal re theimi zei ti um hlah seh chan la thin pa chung ril hna zong khan then viar A sawh tawk pak a ti hna le cuticun an cam cu teh a rak thau pah le a sar bang a rak tho ko. Tharhlam Sirima lo te aw. Cang le sum riat si ko. Siangukpa lawng nih sum riat he rak kah. Hakha cun kah cio ko le ho mah sum riat kap an um lo. Sereng sereng. Siangukpa kah mi lawng si.

A ngeih kan i duh tuk hite hi. A cim kan cim ṭung lo. Yeah, we haven't been checking. An kan cat le cu hnu song ah sin kor kal sel a du ṭut thiam le ha van sang ah Ka pa le ka nau le rianṭuan kal le lo zong an rak pek hna le an va kal cu Chinfahrawn ka va kal an tiah buk ahcun le Nithang he ram kan hoi le variat kan ṭhut lai kan ti kan kal le kan variat ṭhutnak cu kan thei lo. Tlung ko ne seh ati kan tlung le tlunpa salem ka tum la le hodan kan i thal ka leh la le naman na kah la ka ti. Salem se ka van tum le a pinu te hon choi i amah le ril bak kah ve ko. Le buka cu kan han loi pi. Le kha a pa nih khan nan ni pahnih saram nan pai rak manh ko la he zan ti le a si he tan. Caan cu kan riat tiklah, kan riat tiklah kan thawh luklak ah aw innmi kan han choi lo. Na pa nih a tluk hna seh a thuhnak theih in ka thei ti lo kan he bei dong. kan tlung hna seh ti ti si lo. Kan unau rual cu kan rak tlung diam ah ko hme cu. Khua cun kan rak tlung ko cu. An lo pekmi cu zun zun run ro cun tlung pale bantuk si ko ka mit thi cia hi a. Sireng sireng. a kawm kha thlam ah a chiah peng le ka kha vom nih cun a ei le pakhat cu meithal a phanh le a lo lakah a ril. Hrangbil pa nih na tim maw cu? Hrang Bil pa na ti maw cu tu cu? Ah, Hrang Bil pa. Eh eh. Cun a kahmi cu sum nga si ma si hlah ne. A ei nol le a ei nol tu cu a mat nol hol le Oh. a thlem le kan dawi la ti ki si le dawi in kan sawm le kan dawi le Oh.

Lobu ah a hnih cuahmahnak ah hin ka hei kah le cung ah maw kei kah, tang ah maw kei kah, zeiti ci hong khin maw kei hei kah. Wuu ti lo chung hoi a um chel nel le chung hoi cu muai cuahmah le zam diam ko a ni cu. le chumh ka Jesuh ah a buai khawh cun a chuk an suang le lo bu cu sik le chuk an suang le rawn a um le mah cu rawn cu a vong rawn le a vai a vai in le cu nak cun a lang ro a phen ah cun vom um le a liamnak ah cun ticun a rak kan bawh ko ka ti. Aw. Kan von zulhnik le a rawn cu kan hon ṭa law, hu ti la van kan mam ciammam le zaki pa cu ka zaam la ti le a ke kha ram ngiangiang le ai teng le khakha hong cuama le za lo ma cu tiah ka von ka le ai ṭung ma le A sul cun vok khal le a kan bawhnak hmun ahcun a nih a va thi cu teh. Lawlaw. Le kan he lengmang le kan thabe dong le a net ta ka cu khoi va kal dik ning ka ti le ka va kal le a ruak ka va hmu. Oh oh oh. Pa cu pasal pa tha phi re puti. Ka meithal hi thlolh lam a thlolh lo ti i i tinh lo i zaam rualrual lai ti ti kha ka meithal kha thlolh selaw nangmah kha tau viar hna kho u ka ti le kan si ka va dok in chia mu el so kan nei le kan el Kam khan naa ṭum a um le kan kawi kha pin deuh ah a si le an i a phun. Le kha naa ṭum ka phit lai ce na lu cu kan ven ko la. Na ṭum na phi ah khan cun kan fatsi ṭam la le kan nih muih awk kan nei la lo ka ti le. Ai lung le phi cu teh kan van ṭhuan le kha Nain cu ṭam le can rual putin um le zei ti vun phoi awk le vun ṭem ṭawn awk zong ṭha hlah ka ti khan a um le ah ha jungu se a chiu ti hlah ti mi ngaih lo i ka tuah cu a kan ti hram zong ah cang ko la ai khoi Na thilti chukchuannak vialte vialte kha na saya sat. Cucun kan puanṭom hi na hnawngah ka oih la le in kan tlung la kan ti. Kan i tuah le kan tlung. Le kan thok kan suar, kan ar kan suar. Zeihmanh phungki lo in thianghlim tein kan um. Le mah ka khan amah nih cun a kan thlauh le a kan thlauh kho la lo. Thawhlawm phurphur kan pek hna la an ti le oh, thawhlawm phurphur cu thawhlawm hmai kan cah ni ai si teh. i let ko ne usih kan ti lo. Kan i let le cu ahcun si le si khawm si kaw Aw. ka meithal kha zei ah Falam ah ka pakua sinah ka ap law in meithal ka kirti lo. Aw. Kan Pathian zeihmanh neihmi kan nei ti lo. Chun inn tuar lo le ka duh ve ṭung lo. Chun inn ka tuarnak ding ah sadil zeitindek khur la kho ding law chun inn tuarnak ding ah ka duh ka ti ve. Vom ka duh lo, sasa ka duh lo, sazuk sakhi ngal cece ka duh ka ti le hmm. ka kha ka duh ning te cu hon tling zia ma le an cun lai ah khan Gela Tlang Leng Tlangtangmi pile kam ah rual ka hmuh hna le hriam ka hmang kho lo tiah Tluangian nih a ka chimh le. Thaithawng ka pun law ka va kal ni kala amah cuang el zo sawm ti lo ka va kal le kan tak kho rih lo le lungpang tang ah riat na ka lungpang tang cu kon thawn le fi kan ti le chuk ah cun piar i tek lai. Tiang ka hmang kho ti lo. Le a dei hman su sala kua tuan ka thi kai a ti a. Ke hei doi ko hek se se su un ke ti ka va kal le. When the pillow bua lut na ko chu a chun ka van lut ve le. An nien ra kum le ka hot pak na le phek kan nih le choi na thil te ti pa choi le a ka pa ne na cun a hlat sai thiam kho hna la lo khoi a thut na ka te an thu ko ke ne ka ti le ka thu le ka khan an pani sap zuwa ma le sup li te ka ho riam ma le ka bon ka le pi na choi le ril

Vok zeiti dah kan thah? Cucun cawm an thah, laam an thah zedah kan thah. A thlah. An can an can le an chiah le shan ei lo bang in hal hna selaw cizat man cizat man tiin na pek hna la tiah thathawipa cu an ti ve. Na pi nih khan sa cu va hal ko a ka ti lengmang le ka duh ti lo. Hiti khan kan inn le home cu hon tling le hmunlipi an kan pek le sawmthum an ring lem lo a ti le napi nih kei cu sawm kul ka ti ko le khan lungler pa Upapa nan thah le cuhna sinah cun an uk. An rawl cu ka pek hna le hah saduh saduh lo nan um maw? Eh, sakit saduh lo nan um maw? Ngal saduh lo hna nan um maw? A duh lomi chim u. Nan i chim lo ahcun rawl lo hna in nan um sual lai lo. Cu sa a duh lomi cu ahohmanh kan um la lo. Kan dum hriat ko. Le lungler pa nih cun kum chiar khawm cu ka sawh zungzal le kum chiar in cu bantuk cu dah ka va tan bal lo a ti hna. Hi ti cun heh na ka tan hna. Khawm sila ti ahcun tukok kan i ring la, zei zei zo an i ring la. Le ka ti cio khan khawmchin ding tuarnak ding cu an i tuak la. Kei cu tuaknak kan ei lo la. Eh, tuaknak kan ei nei lo hi teh. Pathian cu ti thar sadil in tlun ka tuar kho ve hna la ka ti nak se le ka kha atu sasa ka duh lo Vom ka duh lo ka timi zong cu a duh lo men um la ti ka ruah caah hei ka duh lo ka ti ko cu. Sasa zong cu kah ding in kan hmu ko nain mm. kah lo ko um ko se ka ti le choi le kek le kek thluahmah le cuang em ni zeitin kha van ti le kan kap lo me cu kan chem ne kha le ai kap mi thing ah Shanphut khah le a dek ko te kha tiah nangmah min na kah lo in ka kah la le sasa ka duh lo vom ka duh lo te Pathian sinah ka hal ko rau cu ti zeitin kha sasa cu ka va kah la le ka ti si tak ti kan chem cu nan hmaisa ka ti le sazuk ka tek liam ah la tlaih ruh kei kha mi thal thal te la lo ka ti na man na kah te la ka ti le tek lia amah le kap ne ro cha kap ne ro cha ka ti le la nga liam la ya hei ka le ril le cucu kan mah pathum ni kan i then le kan i kuat mm Kanmah kha cun ṭhenhmi a si ko. Ne? Natikhan tlun inn cu cacun kan tuar hna le an tlun chin tiang an an ei thlu ve an tlun chin tiang a ngul ve hna. Sihrim sihrim.

A kenglei inn tolh sule cu kan pahnih in kan rak kah ve hna. Mm. Tanglei nih le tolh le amah lang ti lo le ka awk ṭha ti lo. Mm. Le ka na hlep ko khi a thi chok ko. Kan thin phan sisiraw le thaizing tu a dek an han zoh te la kan ti le. Thaizing ahcun Chungkam pa si, father si, amah cu si, meithal phu cu anmah pathum cu an si. Aw. A dang zong cu sawm hna le eh, kan kal hna le kei cu kanmah meithal lai meithal ka pa nih lungtonh in thingshai ah a tuahter hna le cucu ka vai kut neuh neuh ve le. Hah, Tihin sunhsam law a thawng kan theih cun hu a van ti asile chaklei kha chaklei ah nai neng la, thanglei kha thanglei ah nai neng la la ka khan hriam hmannak a ṭha la cu a ti khan nan um la ti an ti hna le an van dawi le sau khom kan dawi lo tuk lakah hu avan ti le cu vial a si lo. An zam ciammam le suisam cu an chim bantuk cun a kam le kam ah cun ril thei kha Laimi thal cu dingin kai put le ka ve chal caw an pathum thonghrawl a pumi nih cun an ka an han ka pah ciammam le a ṭek lo hna choi put nih ka pah piak. Cucu hmema cu tine kha tine nan ti i khoi hon kan nam selaw suisam kha maw seh hna hnga maw kanmah i dek a kan seh hnga? Mitha phu cu nan zaam diam ko kha teh, nan kan saam pah ko kha teh, ka ti le. Zeitik ah thlahon la le Sul in samnak cun a hung lal i hi tikah sa ka kah khawh te lai ti ruat lo in ralsam in kan tar a si ko. A hu nih thlah kha bantukhat cun a hu sin nih thlah sul an sam piak ngam hna lai. Sul sam piak ngam ding nan si lo kha teh ka ti lo. A ni hom cu thlang ah khan sang sau sawh lo fa a si ko. Kanmah nam lo in a than tuah in tolh le tiva ah tiva cun eh, tial lung nih cun a kam le in a kal hnawl le lungpang te kha a um le na khen bantuk te ti. Cuka i hiti hi a ka lio Tiai ah khan a non le a hril cu teh a ka ti khan vok kak ding lo cu ka kah ter ko cu. Sere sere. Sa zong ka kah ter na, sazuk zong ka kah ter na, ngal zong ka kah ter na. Sakhi hna cu chim hau lo, ka kah ter lo mi hna sa um lo. Sereng sereng. Sa cu a phun tling in nang kap nang kap ka ti hna i a kapmi lawng cu an si ko. Aw aw aw. Tari ka aw kha chim cawlh ko. Ka kum hi kum sawm kua le kum li ka luh lio a si hi le Pathian nih a ka zaangfah le A thi ding, vom zong hi thi ding, lungpang rial zong in thi ding, thihnak ding caan hi ka ton lengmang ko le sinain Pathian nih a ka khamh le atu tiang te tihin ka nung hi teh. A si hrimsihrim. Pathian khamh lo ahcun kanmah cu tham cu lungtum bantuk, ṭhingtan bantuk a ril menmi ding pei kan si ko cu. Le Pathian cu i bochan awk tlak, i zumh awk tlak Pathian si. Le ka tuu le ka fa le eh, nan rak ka hmu te lo, ma hmu te lo dai. Nan ka hmu a si si le Pathian cu zumh awk tlak, bochan awk tlak a si timi kha thei u. Atutan ni hna zong hi a ka hmumi cu nan dihlak a ka hmumi paoh Pathian min in thluachuah kan pek hna. Amen. Kum sadamnak, thlarau ah damnak thluachuah Pathian min in kan pek hna. Amen. Khah ka pu kan i lawm tuk. Na tuanbia siseh atu le fa sinah thluachuah peknak siseh na tuanbia tlamtling tein nan kan chimhmi cungah kan i lawm tuk. Pathian nih thluachuahnak in pe chin lengmang ko seh. Ngandamnak thluachuah, nunkhaw sohnak thluachuah in pe chin lengmang ko seh, in chap chin lengmang ko seh kan i lawm tuk. Kha Vom hliam cu ka dawi la. Hrang bil pa kha kan hnulei ah ka dir tan la. Hrang bil pa cu Khuangphur tang ah ka dir tan te ni khan vom cu ka pel la. Khi ka ti kha ba khi da bok ko la ka ti la ti kram ke ka ti peng la. Ai ka ti khan kal la. Ani thi ram si ti lo ino ram tang ah bok ko.

Pathian nih hin kan umnak paoh ah hin a kan kilven ko. Amah kan auh le auh lo kan thenh le amah kan thenh le thenh lo si ko. Si, si, si.